G1 Solimakamu i vito ra channel G1 Solimakamu i vito ra presenter ama amukela ka channel leyi nga number 1 ku hundza ti-channel hinkwato leti mi ti tivaku hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla swilo swa xiyimo xa le henhla swin'wanyana mi tiseriwaka swona emadyambyini ya siku ra namuntlha hi leswi um ni ni rhandza ku khensa vanhu lava nga ku subscribeni the way ti-subscriber ti-subscribers ti pfelela ku hi kona aka channel ya mina ni za ni twa nga ku va na swilo swi ti pfelelisaka however hala ka timembara vanhu a va le ku joyineni loko a swo endleka aka more than 108,000 leyi nga kona yi nga subscriber aka channel loko at least 8,000 liya a ku ri timembara leti nga joyina channel hi 20 rand ntsena swilo a swi ta va swi kha swi famba kahle but ho tshemba ku loko nkarhi wa right wu ta fika mi ta va mi kha mi joyina um channel leyiwani rhandza ku congratulata ni le ka channel ya ya Mhaivava ku va yi fikisi 26,000 wa ti-subscribers ku nga a nga ri nchumu Mhaivava like a ku va na nchumu a nga rhanga a duma hi xona ivi a kota ku ya pfula channel se ivi hi ku hi n'wi tivela koho hi n'wi tivela koho kwalaho ka YouTube channel yaliya na mina ni n'wi tivela kona kwalaho ka YouTube channel yaliya mara hi ku tirha hi matimba hi ku tirha hi ku tinyiketela U fikeleli la a nga fikelela kona a swi olovi swi leswiya ni chava ku vula ku a swi koteki ku u ri munhu ntsena i wa Mutsonga i tirha i za i fika laha a nga fika kona a swi talangi ku mi nga ni kuma ni kha ni njhekanjhekisana na munhu a swi kona in fact hayi ku a swi talangi mi nga ni kuma ni kha ni njhekanjhekisana na munhu a ka social media. eh, hi kha hi hoxana hi marito hi kha hi lwa reason i ku the way xikwembu xi nga ni katekisisa swoho hi vutlhari ni twa u nga ku swi ni endli ku ni gcina ni va na pride kumbe vutikukumuxi vutikukumuxi hi ndlela ya ku se ni twa u nga ku loko no phikizana na munhu a nga ri ka level ya mina hi hi ku hleketa ni ta va ni kha ni ti chicha xiyimo so swi endla ku loko vanhu va ni sukela va hosta ti live va ni rhuketela ni nga phikizani na vona hi mhaka ya ku believer ku ni tlhariha ku va tlula no ti twisisa mina n'wini i manyunyu ku. hi ku ntlhari ku va tlula mho ni nga hlamuli because loko no hlamula ni ta va ni tichichi xiyimo ni rhandza ku challenger mihleketo leyi nga yikulukumba ka mina vanhu lava ni believaku ku va tlhari hi ku tlula na ku tlula mina hi vo ni navela ku tikuma ni kha ni endla minjhekanjhekisana na vo se khombo ra ko vanhu lava va ku tlhariha ku ni tlula. va hava nkarhi wa swisweswo swo holova holova na vanhu va va ri busy ngo lava nga kona se swi endla ku se ni sala ni lo pfunavuna ni ri hava wo holova na yena ku i kota ku titwa ku munhu loyi holovaka na yena a nge le ka level ya wena se wo va ku downgrade wena or wo va ku ku ti chicheni ka ndzhuti i twa hi loko mi phikizana ivi munhu luya Eyi i nga tinghenelelisa ka njhekanjhekisano na yena a rhasa. Xiphunta xi believer ku loko xi rhasa i poyintsi ene loko u ri na poyintsi ya straight hambi wo yi vula hi voice ya le hansi yi ta tshama yi kha yi twala eka vanhu va ku tlhariha ku laha u be poyintsi. so xiphunta ku xi kota ku twiwa xa rhasa ivi swiphuntakuloni loko swi twa huwa swi ku xi na poyinti so mi a ni swi lavi ku phikizana na na munhu na hambi ko va ku ri va lava va ku ni believer ku va tlhari hi ku ni tlula loko ho hi sungula njhekanjhekisano wo karhi se va rhasa ni vhe ni swi tiva ku mm hi mina a ni lo va value mara a va le ka level yona leyi a ni va veki ka yona because munhu wa ku tlhariha a nga rhasi o vulavula swilo swa sense so hi swona swi nga endla ku va za va endla xivuriso xa ku ri gogogo ra ku pfumala nchumu ri ba ngopfu huwa i mhaka ya ku va swi tiva ku. la loko ku ri empty la ku full so hi yin'wani ya ti-reason leti endlaku ku ni nga ti kumi ni kha ni endla minjhekanjhekisano liya it's not like ku ni va ni ri hava xo xi vula hayi ku ni va ni kha ni ni twa u nga ku ti-point ta mi a ti na ntikelo. no ka ni nga lavi ku ti waste or ku ti chicha ndzhuti so n'wina mi ti vutisaka ku why ni nga kumeki ngopfu leswa swa ku un'wana yima laha mi ni yima laha se yi suka va ku ya xi n'wi ngheneleni na Jewani xi busy na yena hi mhaka ku i rhange a vula leswi na leswi na leswi na leswi se xo xi vuyi hi yin'wani xangu. Lexi nga xi endlaku ni nga swi endli sweswo i swivangelo leswi ni nga swi vula ku vanhu hinkwavo lava mi nga tshama mi vona va kha va vula swa bad ni nga njhekanjhekisani na vona ni va ni kha ni believer ku mihleketo ya vona yi le hansi ka ya mina. so a ni lavi ku ku nyadza byongo bya mina ni ni byi yisa aka ti-unnecessary debate to phunta hi ku lava ku tsakisa vanhu ka social media